isiin tun gartee beeksiftuu taateen curfaa jechuun takkaahu walfaana ja'an isiin tuni qilleensa tana rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa waa hedduudhaaf gartee erga ja'an qilleensuma kanaatu midhaan akka firaa'u godha talqiixa gooti rimaya fuusifti waan argamu kana jedhan waan margaa tanarraa ammallee beeksiftuu dallansuu rabbiiti jedhan rabbiin hoggaa dallanee uummata tokko irratti qilleensatti ergee faara qilleensaan halaaka jedhan isiin tun ammallee waraana rabbiirraa waraana jajjabaadha jedhan isiin tun ammallee akhir zamaan taruuhee muuminaa fuutuus jedhan waa hedduurraa haasawan

Mursalaat hogguu jenne qilleensuma nagayaati. Qilleensi kun akka hedduu jira. Qilleensa qabbanaawaa jira. Qilleensa oowwaa jira. Kan kaabarraa kibbatti bubbisuu jira. Kan kibbarraa kaabatti bubbisuu jira. Akkasumatti qilleensi kun ka biyyee wajjin biyyee kaasee biyyee wajjin deemuu jira. Kan mukaa fi mukaa fi manneenii fi waa hunda fuudhee deemuu ni jira. Akka adaabaatti jechuudha. qilleensa gammachuu jira qabbanaawaa jiddugala ka qaama ilma namaatii fi beeladaa fi waa hundaaf tahu jira. Duuba wal mursalaati curfaa qilleensa ergamtuu taateen kakadde haala isii wal faana deemtuu taateen falcaasifaati ammallee qilleensa jajjabduu bubbiftuu taateen kakadde casfaa bubbisinsa Bubbee oggaa ja'an qilleensa biyyee fi citaa fi muka wal jala kaasee oofu kanaan caasifa ja'an. Wannaashiraati nashraa ammallee qilleensa duumeysa facaaftuu taateen kakadhe nashraa facaasinsa duumeysi kun bakka takkatti uumameeti gurraachomee bakka takka jira. Kana qilleensi kun dhufee samii tanarra facaasa. Samii tanarra oofa. Tayyib. Amma akkanatti fassaran falfaariqaati farqaa ammallee tagartee adda baaftuunillee ja'an qilleensi qilleensa adda baaftuu taate duumeysa adda adda baaftu taate adda ciccittee adda kurkuttee akkanatti illee hiikanii jiranii jedhan. Tayyib. Amma hiikaa biraa jira wal mursalaati curfaa jedhan. Ergamtooleedhaan kakadhee haala wal faana ergamtuu taateen malaayika jedhan suni akkanatti illee hiikanii jiran.

mukni timira irraa nyaatan kuni mukni timira dhalu kuni nakli jaaniini muka isaa kormaa fi dhaltuu qabdi yeroo qilleensi bubbisee dhufe dhaltuunis daraaraa qabdi kormaanis daraaraa qaba talqiyaa kana jechuun amma waggaa rimee fuusan jechuun kuni daraaraa hormaarraa fuudhanii daraaraa naklii dhaltuu keessa kaayanii irra oofanii daaraa qabdi jidduu kaayanii walitti hidhanii haqaaranii kaayan talqiixa jedhaniin dararaan kun ammaas hanga qilleensi dhufutti dhufee bahee addaan hin faca'u jedhan waan ajaa'iba ta'u akkasitti illee fassaranii jiran

uumaa isaa tana keessatti waan adda addaa dalaguudhaaf ammallee takkaahuu waraana rabbii faa tahee waan rabbiin balleessi je'een balleessuu faadhaaf ergamaa rabbi ergo ergaa rabbii bakkaan gayanii ni jedhan walumaa galatti gaa rabbiin waanuma rabbiin itti fedheenuu haa fedhu kanaan kakate rabbiin wal mursalaati ee ergamtooleen kakadhe curfan haala wal faana ergamtulee taateen

duumeysa facaaftuu taateen kakadhee nashra facaasinsa malaayikaan tuniis ta qilleensa tana ajaja rabbiitiin facaaftuu jireyan duumeysa ooftee bakka rabbiin itti roobi je'een geeysitee roobdi gaafa garii ganda tokko rabbiin irratti itti roobsiseeti ganda gariifaa irra oofa kanuma aduun as jirtu asin rooba kana malaayikaatu duumeysa garii ooftee bakka rabbiin itti roobuu fedhe san geessitee malaayikaan tun duumeessii achi hin roobdi akkanatti illee ja'an waa hedduu fassaranii tayyib falfaariqaati farqan takkaahuu malaayikaa haqaa fi baaxil adda baaftuu taateen kakadhe ja'anii akkanatti illee fassaranii jiranii ja'an tayyib

tanaan kakadhee je'e rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aalaa kakatee jedhan kana gaa rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa malaayikaa isaa guddisuudhaaf aanbiyoota isaa guddisuudhaaf akkanatti itti kakate rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa tanaan kakatuun waan jabduudha sadarkaa isin qabdura rabbiin kakateen gaa rabbiin waan fedheen kakata falmulqiyaati ammallee

li'allaa yakuuna linnaasi calallaahi hujjatun akka ilmi namaa karaa hin arganneef rabbi irratti guyyaa boruu yaa rabbi ani wanni tun halaalii tun haraamii addaan hin beeku namni dhufee akkana salaata akkana soomana akkana taha je'ee diin nu barsiise jire nutti hin ji- nutti dhufee hin jiru akka isaan hin jenneefi waan isaan himatan cudrii jechuun gaa alaalala waan isaan himatan dhoorguudhaaf rabbiin malaa'ikaa tanaan akkasii erge kalaama isaatiin au nudiran takkaa'uu isaan kana dinniinuudhaaf ee cadaabaan qaba qixaaxa jabaa isin eeggata namni karaa kiyya dide ka ajaja kiyya fudhachuu dide jahannam seena je'ee rabbiin ambiyoota tana ergee akka isaan ilma namaa kana dinniinaniif rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa isaan ergee jechuudha.

wani rabbiin irra kakate tana jaan kuno innamaa tuwaaduuna wanni isin baay'ilama godhamtan bar lawaaqi'un argamtuudha jee rabbiin subhaana wa ta'aala duutiniis isin dhuftuudha yeroo eegattani guyyaan qiyaamaa ka isin keessatti herrega godhamtaniis dhufaadha hin jarjarfatina ni dhufti jechuudha rabbiin tanarra kakate jechuudha hin duunuu fi hin kaafamnuu fi guyyaa qiyaamaatti wanni ja'amaa hin jiru jechuun waan hin taane kunoo je'een rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa waan hanga kanaan kakatee waan jahan kanaan kakatee wanni sun kunoo argamtuudha ajee rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa wanni baay'ilama isiniif godhe sun innamaa tu'aduuna wanni isin baay'ilama godhamtan lawaaqi'un argamtuudha je

samiin furijat babbanamtee dhoofamtee malaa'ikaan keessaa gadi buute furijat hoggaa isiin banamte samiin tun banamtee hulaa taatee malaa'ikaan keessaa gadi buuti jenne gaafa san egaa qiyaamaan kataatu baay'ilamni keessan gaafa san argamu taa'a jechuudha wa idal jibaalu ammallee gaafni sun hoggaa gaarri nusifat facaafamte bakkaa buqaafamtee facaafamtee dhukkooytee dirreen wal qixxaatte gaafa san baayilamni keessan argama. Wa idha rusulu ammallee hoggaa ergamtooleen uqqitat hoggaa am hoggaa gartee ergamtooleen tiyya uqqitat gartee yeroon isiidhaaf kenname namarratti ragaa bahuudhaaf yeroon isiidha. Rabbiin gaa malaayikaa wali qabee ilma namaa kana tartiibaan hiriira galchiisee, tarree galchisiisee, warri jannataa gama tokko goree, warri azaabaa gama tokko goree, Rabbiin ilma namaa kana hundaa'uu gaafatee, Anbiyoottan kiyya isinit dhufanii je'eeti isaan gaafata. Ammallee anbiyootaanis isin waaniin ilma namaa kana geeysaa je'e

aambiyootiilee isaaniitii fi namoottan gaafa san aambiyoottan itti ergaman hundaahu dhufnee walirra ragaa baafne atilleen orma kee ummata kee kanarratti yaa Muhammad hoggaa guyyaa boru ragaa bahaa haala taateen dhufte mee akkamii jee rabbiin dubbate jechuudha. Kana gaa wayda rusulu hoggaa ergamtooleen uqqitat yeroon isaaniif kannamte dubbadhaa ummata keessan irra ragaa bahaa jedhanii rabbiin qaaxaroo isaanii godheef jechuudha. Hoggaa suni baayilamni keessan argamaa jechuudha. Li'ayyi yawmin ujjilat li'ayyi yawmin guyyaa kamiifi ujjilat booda aanfamte ee rabbiin keenya duniyaa tanarratti

guyyaan suni booda aanfamee jira silaayi jee rabbiin li'ayi yawmin guyyaa kamiifi ujjilat booda aanfamte baay'inamni keessan sun liyawmil fasli guyyaa kunoo kanaaf booda aanfamte guyyaa adda bahinsaa guyyaa haqaa baaxil adda bahu guyyaa warri toltuu dalagee fi warri hamtuu dalagee adda adda bahee galata isaanii argatan dalagaan isaaniitiin adda bahan

murni tokko gama adaabaa ka goru guyyaa san maaltu si beeksise bara isin hin beeytanii nuu isinii himaa jechuudha rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aala bar amriin guyyaa sanii amrii jabduudha jechuudha amriin guyyaa sanii isin hin beeyne malee guyyaan sun wanni ta'e amriin sun amrii jabduudha jechuudha tayyib waylun halaakaa ta'e yawma'idhin guyyaa sun lilmukadhibiina warra qaalii rabbii didee ergamtoolee tiyya kijibsiiseef warra kalaama rabbii kijibsiiseef jahannamii jira jee rabbiin subhaanahu wa ta'aala alam nuulikil awwaliin amma gaa rabbiin ilma namaa kana yaadachiisutti eegale waan ilmi namaa gorfamuun yaa ummata qureeyshii Yaa warra Nabi Muhammad kijibsiisan! Yaa warra Nabi Muhammad kijibsiiftan! Ummata hedduu isin dura ture, qawmii Aad faa, qawmii Thamuud, qawmii Nuuh faa, kaniin halaakee jira je'ee Rabbiin isaan kana yaadachiisuu eegale. Alam nuhlikil awwaliin? Sa nuti warra isinin duraa hin finnee? Warra isinin dura dabre ka eega Aadam uumame hamma Muhammaditti ka jiraate ilaa Aadam irraa eegallee hamma Nabi Muhammad ergamutti orma isiniin duraa kana hin halaakne bar halaaknee jirra jechu. Thum hogguu ergamtoolee isaanii kijibsiisan gaa. Thumma nutbi'uhumul aakhiriin warra boodaa kanallee akkasumatti booda warra boodaa kanallee akkasumatti isaan kana faana oofuu teenaa deemnaa

guyyaa sun guyyaa isin baay'inama godhamtan guyyaa qiyamaa sun lilmukadhibiina warra kalaama kiyyaa fi ergamtoolee tiyya kijibsiisee fi jee rabbiin subhaana alam nakhluqkum sanuti isin hin uumne mimmaa immahiin bishaan laafaa ta'erra bishaan laafaa ta'erra isin hin uumne isin uumnee jirra jechuudha faja'alnaahu bishaan sanni goone fi qaraarin makiin bootaa mijjeeyfamtuu taate keeysatti goone gadaameeysaa dubartii keeysa goone jechuudha gadaameeysaa dubartii keeysa goone achitti akka ilmoo tahu goone jee rabbiin ilaa qadarin macluum hamma yeroo beekamtuu taatee takkatti yeroon beekamtuun gaa ji'a sagal garaa keessa taa'a ilmi namaa kun ji'a sagal garaa ilma namaa kana keessa taa'a irra xiqqaan wanni dubartiin garaa keessatti ilmoo ba'attu ji'a jaha ja'an namni tokko yoo gartee ji'a jahatti ilmoo argate shakkanii arrabsuun hin ta'u ja'an rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aala akkana jee wasayna al insaana biwaalidayhi ihsaanaa

dubartoon haadhowwan joollee luuysisan hoosisan amata lama guutuudha hoo'isanii jedhe. Amanni lama ji'a meeqa ji'a diidamii afuri. Diidamii afur soddomi irraa irrisi ji'a jahaa hafa jedhan. Wanni hangi gartee irra xiqqaan irra xiqqaan wanni gartee dubartiin ilmoo garaa keessa ba'attu ji'a jahatti da'uu ni dandeessi jedhan ilmoo.

Irra xiqqaan ji'a shani jan- ji'a jaha jannee irra hedduun isaa amata afur janne. Faqadarnaa duuba rabbiin ni goone jee yeroo tana ni goone yeroo hanga garaa haadha isaa keessa taa'uu fi hanga harma luuguu fi hanga addunyaarra taa'u kana hundaa'uu ni goone fani'mal qaadiruun ka akkasii yeroo san tottolchee yeroo san qoodee godhe nu ta'uudhaaf way waa gaariidhaahi ija rabbiin nu beeka yeroo gabaabduu yeroo dheertuu gaasaa keessa abaloo hammana taa'aa abaloo hammana taa'aa addunyaara hammana taa'aa eh, namni kun waan kana argataa akkana tahaa akkana tahaa nu waa hundaa akkana qaddaree qindeeysee tolchee ija rabbiin subhaana waylu yawma idhin lilmukadhibiin jahannamii tee guyyaa sun warra kijibsiiseefii je alam najaalil arda sadachiin goone kifaata isiniif geeysuu hin goone ta isiniif geeysu waa hundarra kifaata jechuun ta isiniif geeysu takkaahuu ta isin wali qabdu hin goone ta isin hammattu ta isin hammattu hin goone ahyaa'an jiraatoo keessanii fi wa amwaata dhumoo keessanillee, jiraataan keessan isii gubbaa jiraatee, qotatee irraa nyaatee, horee irra yaasee, reefki keessan, dhumaan keessan isii keessatti awwaalama. Akkana kunoo dachiin isin hammattee isinii geessi, waa hundaafuu isiniif taati. Waja'alnaa fiihaa, dachii keessan ni goone, rawaasiya, gaarrowwan, shaamikaatin dhadheertuu taate ni goone jee rabbiin subhaanahu wa ta'aala gaarowwan dhadheertuu taate ni goone wa asqaynaakum ammallee isin obaafne maa'an bishaan furaataa bishaan mi'aawaa ta'e isin obaafne laga lafa keeysaa burqu hamaddu burqaa babbareedaa isinii burqifnee isin obaafne jedha rabbiin subhaana qananii akka isiniif taatuuf akka gartee ibaadaa tiyyarra jajjabaattaniif tana hundaan isin qananiifne tana laaltanii maa hin amanne maaliif akkana jedha rabbiin keenya subhaana wataala waylu yawma idhin lilmukadhibiin jahannamii tahe guyyaa sun warra kijibsiiseef amma rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aalaa asitti gartee waan guyyaa qiyaamaa warra badii dalageen ja'amu dubbatuu eegale akka rabbiin isaan itti xiqqeeysu isaan hin lolu duuba akkana ja'aniin inxaliquu deemaa guyyaa qiyaamaati ma kun gaa ka rabbiin warra badii dalageen ju'u inxaliquu deemaa ilaa maa kuntum bihi tukadhibuun gama waan duniyatti kijibsiiftanii jahannam kun ijaan ni agartan ammayi jahannam dhuftee jirti Eh? guyyaa gaafa addunyaa irra jirte san kijibsiiftanii jirtanii amma kunoo deemaa seenaa jedhaniin jedhe inxaliquu deemaa ilaa maa kuntum gama waan taatanii bihii waan sun tukadhibuuna ka kijibsiiftan gaafa addunyaa irra jirtan jahannamni hin jiru qiyaamaan jettan hin jirtu herrega hisaaba herrega wani jaamaa hin jiru keettan kunoo amma deemaa jedhaniin inxaliquu deemaa ilaa dhilliin gama gaaddisa

Hoggaa aarri kun keessaa ol bahe, arraba balbala ibiddarraa ol bahu kanaa wajjiin gurraachomee aarri kun ol baha jedhan. Aara kanaatu kaan jihaa mirgaa gora, kaan jihaa bitaa gora, kaan akkanuma samii keessa ol deema. Bakka sadiitti adda, adda bahee jechuudha. Tana egaa Rabbiin keenya Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa deemaa jahannam san ni agartan kunoo isin dura jira ka kunoo gaaddisni isaa jechuun aarri isaa bakka sadiitti adda adda faffaca'ee jiru kana gamaa gama godhee jiru kana deemaa seenaa jedhaniin. Inxaliquu deemaa ilaa dhillin gama gaaddisa dhii talaata shu'abin kadamee sadii tahee jiru kana jalatti achi deemaa seenaa jedhaniin. Law Voliilin gaaddisni kun namaafilleen gaaddiseessu, oowwarraa, walaa yughnii waa namalleen duroomsu, minal lahab arraba takkaahuu arraba oowwa jahannamirraa. Lahab jechuun belbela, belbela jahannam akkanatti nama waxalu, halaalatti akkana nama waxalee nama gubu kana namarraa hin deebisu. Aaruma gartee jahannamirraa aare kanaatu samii keessa ol deemee akka waan gaaddisaa tahee nama gubbaa deema. Laakiin gaa oowwa jahannam sirraa hin deebisu, oowwa jahannam sirraa hin deebisu, arraba jahannam, belbela kana sirraa hin deebisu, siif hin gaaddiseeysu waa takka illee jechu. Innahaa tarmi, jahannam tun bar ni darbiti, bishararin, qaanqee, kalqasri, qaanqee gurguddoo darbiti. Qasri jechuun waan gartee qallaalee gurguddaa namni namni keessa galu kana qasri jedhaniin. Qasri yoo ni jedhaniiniif ummanni ummata nuun duraa warri gurguddoon jechuudha warri aangoolee qabu fooqiilee adda addaa ijaaranii fooqiilee tana nama isaan amanan malee namni biraan seenu maqsuura aleehim isaan qofa irra gabaabbattuudha. Qasurat aleehim isaan irratti gabaabsamtuudha jedhan. Tanaaf qasri yaaniini ja'an. Ammallee ummanni gariin morma gaalaa faadha ja'an. Qasri jechuun ammallee morma gaalaattis ja'ani. Akka morma gaalaa kana qaanqee gurguddoo darbitillee ja'ani. Waa hedduutu fassaran. Ammallee takkaahuu gurruu gurguddoo akka gartee timiraa irraa argamtu tanallee ja'ani waa hedduu dubbatan. Alaa kulli haal kal qasri akka qasriiuma jettaan ati akka qasrii jechuudha. Fooqilee gurguddoo tana waan akkanaa tana jechuudha. Qaanqeen xixiqqoon jahannam irraa deemtu gur- gurguddinni siidhaa jechuudha waan gurguddoo darbiti jechuudha. Ka'annahu akka waan isiin qaanqeen suni jimaalatun sufurun mataa akka waan gaala daddaalattiidha gaala daddaalattiidha ja'an takkaahuu isiin tuni gaara gugurraacha gaala gugurraacha arabni hedduu jaalattu ka keessatti daddaalachoomee jira waan akkanaa darbitii jedhan guddinarra waan gaala gurgurraacha gurguddaa kana gayu waan hammanaa darbiti Hoggaa wanni tun sirra buute gubinsa ajaa'ibaa nama gubdi jechuudha. Kaannahu akka waan qaanqeen sun jimaalatun gaala sufrun daddaalattii san haala taateen darbitii je jahannam tun. Waylun jahannami jira yooma idin guyyaa sun lilmukadhibiina warra kijibsiisaniif. Akkana jeegaa Rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aala ahwaala guyyaa qiyaamaa dubbatee ammas. haadha kunoo kuni yoomu laa yanxiquun guyyaa hin dubbanne je guyyaan qiyaamaa kuni haadha yoomu jechuudha guyyaan kun yoomu guyyaa laa yanxiquuna nam tokkolleen hin dubbanne hayyama kaaliqaatiin malee nam tokkolleen hin dubbatu jechuudha. Hayyama kaaliqaati nama rabbiin hayyama godheef malee nam tokkolleen hin dubbatu jechuudha. walaa yu'udanu lahum isaaniifillee hayyaman godhamu fayactadiruuna kaslaa rakkoo himatan kaslaa rakkoo himatan rakkoo akkana himatan ka yaa rabbi an guyyaa sanin gabroomee yaa rabbi ani gartee rakkoo adda addaa na mudatee miskiinummaatutu gartee diin barachuudha dhoorgee wani takkalleen irraa hin qeebalamtu guyyaa sun jechuudha walaa yu'udanu lahum isaaniif hayyamni hin godhamu fayaataziruuna khaslaa rakkoo himatan alaalalanii rakkoo adda addaa kan himatan waylun jahannamii tahe yawma idin guyyaa sun lilmukadhibiina warra kiyyibsiiseef haadha kunoo kun yawmul fasli guyyaa adda bahinsaati guyyaa haqaa fi baaxil addaan bahu guyyaa namni karaa rabbii qabate nama karaa rabbii hin qabatin irraa addaan foohamu jedhe rabbiin subhaana jama'anaakum bara walitti isin qabne wal awwaliin isinii fi warra isiniin duraallee walitti isin qabne jedhe egaa rabbiin orma bira jiru sanit dubbata jedhan fa'in kaana lakum akkana jedhan egaa rabbiin isaan xixuudhaaf warra badii dalage honi fa'in kaana lakum yoo isiniif taate keeydun malli malli baaftan tooftaan baafattan akka itti nu duraa baatan yoo jiraate fakiiduuni mee natti baasa mala keessa san natti baasa hamtuu na yaada gaafa duniyaadha hoggaan ani ol goraa jee gad deemtani hoggaan an gad jee oli yattani hoggaan nabi Muhammad dhugoomsa qiyaamaa dhufu taa'a jahannamiin qaba sodaadha qaalii kiyya godha nabi Muhammad jala deema hoggaan isin hin jee diddanii tooftaa adda addaa fayyadamtanii qaalii rabbii diddanii olii gad yaatanii mee tooftaa addunyaa baaftan sana irraa si baasaa jedha rabbiin subhaana waylun jahannamii jira yooma idin guyyaa sun lilmukadhibiina warra kiibsiiseef innal muttaqiina amma gaa rabbiin warra badii dalagee fi mujrimtoota kaafirtoota isaan xixuudhaa fi isaaniin loluu asi dhaabeeti mu'umintowwan warra qaalii Rabbii godhe, warra Anbiyaa isaatiif tumse, warra diin isaatiif tumse, warra addunyaa tanatti ifii rakkatanii diin Rabbii kana ol fuudhan galata isaanii Rabbiin himu eegale Rabbiin subhaana. Innal muttaqiina warri Rabbi sodaatu fi dhilaalin gaaddisa qabbanaawaa keessatti tahoodha. Wa cuyuun laggeen jannataa keessatti tahoodha. Laggeen bishaanii, laggeen aananii, laggeen deeymaa, laggeen farshoo keeysatti tahoodha isaan qanani'oodha. Wa fawaakiha ammallee ashiita keeysatti tahoodha. Fawaakihaan ashiita, asheeta nyaadhamu, asheeta bishingaa, ka boqqolloo, asheeta timiraa, asheeta inabaa, asheeta waa hundaa jechuudha. Kudraalee fi waan adda addaa hundarraa. Mimmaa yashtahuuna waan isaan fedhanirraa kudraa fi mudraarraa waan fedhan keessatti isaan tahoodha jee rabbiin subhaana kuluu nyaadhaa isaanin ja'ama washrabuu dhugaa hanii'an gammadoo haala taatanii nyaadhaa dhugaa isaanin ja'ama bimaa kuntum ta'amaluun waan addunyaarra gaafa jirtan dalagattanii dabarfattaniif arra akka gaari qanani'aa nyaadhaa dhugaa isaanin ja'ama

amma gaa rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aalaa asitti warra kijibsiisu baana warra kijibsiisu baana warra addunyaa irratti osoo jiranii kijibsiisanii badii adda addaa dalaganii rabbiin isaaniin akkana ja'a jechuudha kuni gartee isaaniif طيب

waylun jahannamii jira yawma idin guyyaa sun lilmukadhibiina warra kijibsiiseef fabiayyi hadiisin samee qur'aana kami takkaahuu haasawa kamitti oduu tamitti ba'dahu eega kalaama rabbiiti yu'minuuna ormi kun dhugoomsanii amananii jee rabbii subhaanahu wa ta'aala dubbate طيب jumlaan irraa asitti waylu yooma idin lilmukadhibiin jaamu kuni rabbii subhaanahu wa ta'aalaa warra jannataatiin kuluu wa tamattacuu ja'aan qaliilan innakum mujrimuunaan jumlaan tuni gartee jumlaa haalaati ja'anii waan isaaniin ja'amu silaa haala jiruu duniyaatti waan silaa gaafa duniyaatti isaaniin ja'amu sanii je'e asitti dubbate. Arra jumlaan tuni asitti mujri warra gartee rabbi kafree san baana malee warra mumintawwanii hin baanu asitti kuluu watamattacuu qaliilan isaaniin ja'ama. Inna kun mujrimuunaan warra biraati kun gartee jechuudha.

warri jannataatis qophaa'anii moggaa takkaan fuuldura jannataa dhaabbatanii rabbiin keenya isaan kanaan lolee isaan kanaan loluudhaaf isaan kana xiqqeessuudhaaf jazaa isaan addunyaa tanarratti badii adda addaa dalaganiif kunoo jahannam kan ni gartanii seena alaa jahannam gaaddisni siidhaa akkana jiru kana jahannam tun oowwitee oowwiteeti aarrirraa yaa'a

ka damee saditti akkana gamaa gama adda dhodhoohee faca'ee jiru kana deemaa mee gaaddisa san jala yaa'an. Oguu isaan gaaddisa jedhanii jala dhaqanii isin ibidda jahannamtu keessa dhufe keessaan dhufee waxala yaa'an. Tana jechuudha yaa.
Ammalleen eh, laa yu'mina eh, gaaddisuma santuun kun laa isuma sammin hiikaa jirachuu laa dhaliilin walaa yugnii min allahabiin kun Ee, ayaatuma laal amma rabbiin keenya akkana jedhe inxaliquu deema ilaa maa kuntum bihi tukadibuun gama waan adduna kijibsiiftanii suni maali jahannami jahannam kijibsiisan inxaliquu deemaa jaan ammallee ilaa dhillin gama gaaddisa dhii saahiba thalaatha shucabin kadamee sadiitti adda babbahee jiru kana achi ni gartanii deemaa jaan hogguu dhaqanii laalanii jahannam kun owwaa owwaa keessaa kan nama waxalan rabbi maal jee laa dhaliiliin gaaddisni sunni gaaddisa qabbanaa waallee waan taane walaa yugnii min allahab naman duroomsu belbela jahannamirraa illee hogguu isaan gaaddisi janii jalachi seenan isaanii akkasi owwa keessa jiru cinqii keessa jiru belbelli jahannam kun dhuftee isaan waxalti arrabni gartee balbala jahannam kun dhufee isaan waxala gaaddisni suni ibidda jahannamillee irraan tiisu nilleen qabbaneessuu fi arraba balbala jahannam kanallee irraan dhoorguu irraa humaan deebisuu fi jedhan
Ayyee jazaakumullahu khairan ustaaz barakallahu Barakallahu fiikum.
Ayyee eh, fu'aad tamaam. Fu'aad tamaam.

Bakka cuduran aw nuduraa jedhu sana ustaas. Cuduran himannaa isaanirraa oofuudhaaf aw nuduran takkaa'u isaan dinniinuudhaaf malaayikaalee kalaama kiyya isaanii geessituun kakadhe jechuudha. Cuduraniin tan gartee waan isaan himatan isaan dhoorguudhaaf waan isaan himatan alaan ala cudura jechuun gaa alaan ala jedhaniini afaan oromootti takkaahuu gartee waan isaan himatan isaan dhorguudhaaf takkaahuu isaan dinninuudhaaf ta malaayikaalee gartee kalaama rabbii geessitu kakadhe jedhe rabbiin Ilma namaati moo ustaaz? ilma namaa geessitee
Hayya jazaakum. ambiyoota geessan ambiyoota geessan ambiyoota geessan baarakallah
Laamiyaa maanu. Ayyee.
Alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kunoo wanta maxxanuu qaliila warroota du'anii baana moo warroota
jiru Kun tamatta'u qalii inni kun mujrimuunaan kun duniyatti illee ni ja'amaa ja'anii duniyatti illee isaaniin akkas ja'amuu ture eh, warra badii dalagu kanaan akkana haalli isaanii duniyatti illee akkana ja'aniini

Naam.
Maakkii kee cufaadha sagaleen kee jedheen fagoodha. Sanumatu keessa isaan hangalin ibsaa naaf galee jira inshallah. Maali maaltu isin hin galini?
Qaama Sagalee ol qabadhu sagalee.
sagaleen dhaga'amtu. Hayyee Bakri Imaam.
Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakaatu. Ustaaz darsii darbe keessatti suuratu duhaa keessatti wawajadaka daallan fahadaa adda jedhu sana keessatti nama horiin duraa badee jedhe yoonni masgida keessatti ka'ee gaafate siin deebisin jedhaa moo maal jettan ergamaan rabbi akkana jedhe moo maal jedhan sallallahu alaihi wasallam. Eh,

malee malaayikaa fi jibriil hin baanu jechuudha.
Malaayikaaf jibriil hin baanu. Takkaahuu isaanis ni qabata. Takkaahuu isaanis ni qabata. Isaanuma hundaa'u gaa rabbiin keenya subhaana wa ta'ala ajaja isaa jala jiranii amrii rabbiitiin deemanii ilma namaas ta'uu ni mala malaayikaas ta'uu ni mala. Caammiidha. Qooliin caammiidha. Jazakumullahu khairan. Baarakallahu.
Ayyee zaalika Muhammad.

Galatooma abbileewwan jabaadha ayyee. Maatii murteessa seenaa isaan eegan jirre namni haa fayyadamu jechuun. Isintu qoolla.
Ustaazii shabakaan isaanii dhaadhee akkana rakkina fa'aa jiran kan.